Подкаст түгел. Подкаст түгел.
Интрига булды. Радио.
Эфирда радио. Сезнең берәр кайчан вообще телевизордан радио караганыгыз бармы? Менә күрәсез. радио телевизорда сезгә аңгырак аңлашылсын өчен без инде һаман да шул татар радиосына пилот версиясын яздырабыз әгәр дә бу сезгә бу формат үзегезгә ошап китә икән миңа калса мен полоскомда да без шулай ук радио булдыра радио булдыра алабыз әйме шулай бит әгәр дә тыңларыгыз менә тыңлыйм тыңлыйм дисәгез эй тыңларым дисәгез хотя бы өч кеше булса уже булдырырга була әлбәттә ә өч кеше бар минем әни минем әни все и мин тыңлыйм минем әни карамый все Ул тыңлый.
Шуңа радио Шуңа кирәк. күрә радио. Исәнмесез, мөхтәрәм радио тыңлаучылар! Сез Татар радиосының иң текә сәхифәсен тыңлыйсыз. Әйе, мондый нәрсәнең әле дөньяда булганы юк, аналоглар юк вообще бер Өр кая. яңа, сап сап яңа менә шундый Соп соры.
сап сары өр яңа тапшыру. Әйе, безгә әле э, чагыштырулар өстендә эшлисе бар әле ләкин ләкин бик әйбәт килеп чыкты э, кемнәр әлеге сәхифәне алып барасың әйдә танышып китик э, өстәлнең э, түр түр ә түр башында син монда була торган тегендә әйме әйе түр башында мин утырам әйдә һәрберебез үз үз үзе белән таныштырсын әле һәрберсе үз үзе белән таныштыра мин менә шулай кабатларга яратам әйдә
ә, мин беренчеме ә, инде мин рәмис давыдов булам Ну да, тәҗрибә әйтим инде. Алга таба минем турында белерләр дип уйлыйм кешеләр. Кем икән, нәрсә икән, нәрсә турында сөйләрмен икәнен. Менә.
Әйе, ул дөрес генә тыйнак егетебез, шуңа күрә үзем дә өстәп китим әле. Ул инде безнең стендапер, ул безнең импровизатор, Әрсез клаб проектында шулай оста импровизациясе белән бөтенесен сөендерә торган егетебез. Күптән түгел генә ТНТ каналында Лига городовта катнашты, шуңа күрә юморда инде ул бик тәҗрибәле егетебез. менә шулай дип әйтәсе килгән иде ул үзе турында ләкин
башлап җибәрсәк тә белмим сезнең белән таныштырып торасы юктыр инде юк кирәк кирәк белән кирәк инде кирәк кирәк кирәк ну ярар инде алайса
әлеге гомумән безнең төркемнең бабасы дип әйтергә кирәктер гомумән элек башта телдәге бабасыры элек элек ул сүздә генә булса да хәзер инде гамәлдә дә чөнки инде ул әле күптән түгел генә бабай альтер эгосын чыгарып бабай альбомын чыгарды соскы альбомын чыгарды гомумән җырчы егет алтын барс премиясе лауреаты шулай ук әрсез клаб проектының оста импровизаторы һәм стендаперы паласком проектының продюсеры рамиль закиров Әй, аның бик күп төрле образлары бар, чөнки аның теге деструктивный расстройство психики. Юк, дөресен генә әйткәндә, менә минем ул сорау бар. Э, әгәр дә безне тыңлаучылар арасында психологлар бар икән, бу дөрестән дә проблема микән? Минем менә шундый күп төрле образларым булу или нормально микән? Яхшы Һәм инде өченче безнең өченче әгъзәбез дияргә була.
Бауыр булам, бауыр. Өченче безнең алып баручыбыз, ул ул да булса инде безнең мин бабасы булсам, ул атасыдыр инде мөгаен. Чөнки ул безне менә шулай әйдәп баручы, ул Ярым исемен мин әйтсәм, сигнал бирсә мин үзем әйтәм. Ул Казан лигасының җитәкчесе, ул Аласком оешмасының продакшнының продюсеры, э, булдыручысы, ул э, КВНчик, ул юморист, ул алып баручы.
Фаил Бая! Зидов! In the house moving. Mr. Rio, ladies and gentlemen! Әйе, егетләр, менә ниһаять, без беренче тапкыр радиода. Беренче тапкыр безнең беренче тапшыруыбыз. Һәм әйдәгез әле, Нинди хисләр белән утырасыз монда? Хисләр дөресен генә әйткәндә, э, бер төрле дулкынландыргыч дип әйтергә дә мөмкиндер. Э, бу безнең өчен м, яңалык. Яңалык.
Яңалык дигәннән, яңалыкларга күчик. Юк, әйдә, синең синең тормышыңда, Рәмис, нинди яңалыклар, нәрсәләр эшлисең вообще? Бүген менә нәрсәләр булды Наушник тормышыңда? алгансың дип ишеткән идек.

Сразу радиоға, туп Сразу туры. туп туры радиоға, сразу. Заводтан туп туры радиоға. Әйе. Мә, Бу туп сиңа туры. китап яздыра була. Әйе.
Теге, как стать ведущим на радио. Син за- заводта сен бәлки ул заводта теге завод эчендәге радионы алып баргандыр, теге рупорларга әйтә торган булгандыр. Юк, мин обычный электрик идем. Ну, шуңа да Ну карамастан. вот, Шуңа күрә закан тащил ул мында. Әйе.
Аракчалатып Ди- әйткәндә. Контактларын наладил. Кичә Sony PlayStation 5-нче Sony PlayStation-ны сатып җибәрдем. все үстем мин хәзер бала чага түгел бүтән уйнамыйм дидем бүтән бала чага икенче икенче аның сәбәбе урамда җәй бит син урамда йөрергә тиеш күбрәк җәмәгать урамда йөрергә кирәк шундый рәхәт һава торышы урамны сез вообще урамны күрдегезме ой әлбәттә әлбәттә рәхәт җәй ул э, безнең инде менә адәм затын э, аңлап бетереп булмый инде теге майда салкынрак булды кайчан җитә инде бу җылылар кайчан җитә инде силәр дигән идек җитә хәзер халык әлсери кайчанрак суытыр икән кайчанрак һава булыр икән дип кондиционер астына качкан булабыз ләкин җәйнең иң рәхәт мизгелләре Ә, иң көтеп алган чак бит инде ул балыкка барасы килә теге шашлыкка чыгасы килә тизрәк бөтен кеше теге жаловаться итеп йөри инде менә теге кызу нитә дип тегеләй болай ну барыбер бөтен кеше җәйне ярата кышка караганда күбрәк кешеләр җәйне яраталар Ярата, ярата, сүз дә юк. Мин менә үзем бик җәйне яратам, ләкин кондиционерны тоже яратам. Әйе, хәзер бит инде әйтергә кирәк, җәйнең э, тәмле чагы. Ягъни э, теге сабан төдә йөри торган, теге әле бәрәңге әле шартмаган, теге шундый. Вообще, гомумән әйткәндә бит җәй җәй җәй бит инде ул аерым тегезрәгә генә әйтмиләр бит, җәй ул аерым бер тормыш дип. Җәй җәй җитә һәм дөнья яктыра, күңел чәчәк ата. Ну, ансы яз көне инде. Ну, Һәрбер чәчәк ата. һәрбер менә д- э, узган җәйнең менә нинди дә булса үзенең хатирәсе кала гел менә истә. О, О, әйдә. Һәрбер җәйнең Әйдә, хатирәсе узган була. җәйнең хатирәсе.
Узган җәй теге теге ел булган җәйнең хатирәсе инде Әйе, әйе. менә иң э, хатирәле булган әйбер. А, ну, әлбәттә инде ул менә Казанга күчеп килү как раз мин җәй көне күчеп килдем. Минем өчен бик олы хатирә иде О. ул. Бик олы хатирә. Мәркәзебезне матур чакта күреп, Белсә иде мин мәркәзебезнең нәрсә икәнен, может, күргәнемдер, белмим, может, күрмәгәнемдер. Син минем мәркәземне күрмәдеңме?
Синекен, синекен күрдем бугай. Шул безнеке бит инде ул. Әмма минем хатирә турында ишетәсегез киләме? Әйдә, әйдә, әйдә.
Узган җәйне минем иң якты хатирәләрем булды. Менә иң якты хатирәм минем ул дуслар белән җыелышып сплавка бару. Сплав аңлыйсыздыр инде. Сплавкилар киеп, сплавникка утырып, рәхәтләнеп сплавляться иттек. Син шунда батып шешенеп беттең, что ли?
Юк, дөресен генә әйткәндә, ул сплав белән мин э, күптән түгел таныш. Моңарчы әле йөргән юк янды теге актив ял итү чараларына. Ну, Миңа ошады, ул шундый үзенчәлекле бер атмосфера, мөхит анда, шундый рәхәт. Ә кайда булдыгыз инде елгада?
Э, Башкортстан якларында Ай ел, Ай дигән елга бар. Ай дигән э, спутник Ай бар, елга дигән түгел. йолдызлар.
Юк, Ай ансы елгасы да бар, Бутсын, бут- айы бут- да бар. бутама. Спутник да бар. Менә шул елга буенча. Айгөлләр янына барып кайтканнар инде болар. Э, инде. Гөлләре дә булды, уйлары да булды, гитаралары да булды. Ул гитара да менә беләсеңме, вот шул э, катамаранга утырып, дуслар белән бергәләшеп, гитарада уйнап, рәхәтләнеп җырлап, оның ну, үзе бер хәтирә бит инде. Ничек аны менә... Э, ничә көн булдыгыз табигатьтән дә?

тасвир дисә килә нәрсәләр бар икән кайдан төшерә беләсеңме менә һава торышы бит инде ул шундый ниндидер могҗиза шикелле әйбер ул менә үзгәреп торырга мөмкин шуңа күрә мин әйтәм әйдәгез әле без аны менә теге гади генә түгел менә ну әйтергә була бит менә теге фәлән фәлән градус монда җылы там э. кызык түгел шуңа күрә әйдәгез берәү үзенчәлекле итеп тәкъдим итегә һава торышын әйдә э, җыр формасында әйе Җыр формасында. Ә, җәмәгать Рамил Закировтан музыкаль һава торышы.
Венера Ганиеваның Туй күлмәге җырына яздым яңа сүзләр, һава торышы. Казанда егерме җиде плюс тамгасы белән Җил көньяк ягыннан исә Без БРИКСка әзер икән. Рәхмәт. Менә шундый һава торышы, җәмәгать. Шәп, шәп. БРИКСка әзербез.
Асфальтлар салынган. Күңелләргә үтеп керде сүзләре. Күзләргә яшь килә башлады. Рәхмәт. Сау сәламәт булыгыз. Тагын җырларсыз әле. Әйтегез генә, әйтегез генә. Менә брусчаткалар дигәннән дә, җәйнең дә Җәйбезгә ничектер кинәт килде ул Казанга. Менә беренчедән ул майда суык булды да аннары соң хатыр шуяк шырды һәм резко гына бөтенләй минем сүтеп ыргыттылар. Резко гына яңарта башлады. Шуңа күрә теге үзгәрешләр нык
Юк, дөресен генә әйткәндә мин Казан белән сокланам. Бу бит инде бик теге горурландыргыч әйбер. Әлбәттә. Ел саен нәрсәдер уйлап чыгаралар моны. Сүз дә юк. Менә Әфәрин.
Кичләрен Казан буенча менә йөрисең, анда ну оҗмах. Менә дөрес ә син әле менә син әле бер ел гына. Әле бер ел гына.
Шок, мин шок каттым. Түбән Кама тоже матур шәһәр. Ну Казан Казан инде барыбер. Ну елда шулай.
Әле чит илгә чыккан төсле булды. Җыеп бетерсәләрме соң?
Мин уйлаган идем, сез әйтәсез, әле ютазыны күргәнегез юк. Минем уйлавымча, ул брусчатканы мәңге салып бетермәсләр. Инде бит инде аны хәзер гомер буе салган төсле. Ул бауманын инде һаман

Салдырып. Яңа пленкалары Брикс бит ул куптарып. не, Брикс бит ул туганнар нидә. Бу туганнар килә. Әй, әй, әй.
Екатеринбург өлкәсеннән.
Монда нык әзерләнә. Ерактан туганнар кайталар.
Күрсәтергә кирәк. Яңа киемнәрне, яңа Яңа шифоньерны. эскәмбияләрне. Мгм, Боярга кирәк бу ниләрне. Мгм. Күрсәм, Каймалар.
Яңа костюм алды микән? Нәфи, әлбәттә инде. Мин уйлавым шуны көн саен яңа костюм белән чыгадыр ул. Аны көн саен бер икесе. Әйе. Әйе, җәмәгать менә без инде сөйләшеп утырабыз, сөйләшеп утырабыз, но менә кемдер җитми безгә. Кем микән?
Мин беләм, кем җитмәгән. Кем? Әйдә әйтеп җибәр әле, кем җитми безгә? Безгә җитми шалтыратучы. Менә бит.
Безгә 70 шалтыратучы.
Точно, без радиода бит. Әйе, монда бит шалтыратучы да бар. Менә без белән сөйләшеп утырабыз.
Ну, мин шундый идея, мин теге туганнарым белән идея сөйләшеп утырган төсле уже хисәдәм, хис итәм үземне. Безнең тыңлаучыларыбыз бит миллионлаган, миллионлаган тыңлаучыларыбыз бар һәм алар белән танышырга кирәк, алар белән аралашырга кирәк. Һәм шуңа күрә миңа калса, менә бүген берәрсе белән аралашып алсаң шәп булыр. Әле аралашу гына да түгел. Ә аны ничектер үзебезнең бер рубрикабызга кертеп җибәрергә. Әйе, безнең бер сәхифәгә дә катнаштырасы килгән иде, инде серләрен ачып бетерәбез ахрысы. Һәм э, миңа калса, менә хәзер безнең тыңлаучылар арасында бардыр шундый кеше кем инде җиңел сөйләшә ала, әмма һәм инде э, иң мөһиме кирәк иде безгә шундый шундый шалтыратучы кем э, теге сүз артына кесәгә керми дип әйтәләр бит. Әйе.
Шундый шалтыратучы булса, без ой, бергәләшеп бер сөйләшеп, көлешеп, бөтен карталарын да ачмыйк инде. Әйе, бер, бер рәхәтләнеп көлешеп алыр идек, шуңа күрә шалтыратыгыз әле, яме. Шалтыратыгыз. Ә әлегә әйдәгез бер җыр тыңлап алыйк әле. Нинди җыр микән? Бер җыр тәкъдим итәсем килә, бер нык матур җыр. Нинди җыр әйдә әйтәле. Безнең инде милләтебезнең гореф гадәтләрен тасвирлый торган әй үзебезнең менә шушы үзенчәлегебезгә басым ясый торган ассызыклый торган гомумән инде милләтебезне бер көйгә шулай итеп менә нигә тиз булды әйт инде нинди җыр без кайчаннан шагыйрьләр саммитына эләктек ул нык матур җыр

Бүген сабан туй гөрлиме.
Бу җыр э, Рамил Закировтан булдымы соң? Или бу җыр бу, э, синең теге альтер эго бабайданмы?
Суску төркеме бу. Суску төркеменнән ул.
Әйе. Ага. Өченче альтер эгодан.
Өченче альтер эго. Сиңа точно дигән табибларга күренергә кирәк. Юк, минем белән барда яхшы. Бик әйбәт бара бит әле, иҗатка таба бара. Э, ну, менә бу җыр, дөрес генә әйткәндә, теге Сабан туйның бөтен хатирәләрен уята, иминчиктер э, теге. Урыслар әйтмешли Сабан туй вайбын ясый менә э, шунда. Әйе, шул көнгә кайтарды, андагы андагы ул тасалар, ул син тасвирлаган персонажларның һәрберсе бит һәр кешенең тормышында очраганы бардыр. Әйе, менә Сабан туй дигәч, минем беләсезме нәрсә искә төште? Рәхәтләнеп кичке Сабан туй, кичке Сабан туйда була бит әлеме? Әйе. Кичке Сабан туйга чыгар өчен менә яшь вакытта чыгармыйлар бит. Ничек тә булса әнидән сорап китерергә кирәк. Менә шул вакытлар ничә ничә төр күз алдына килде, менә теге без инде ул вакытта Яни йорим инде, ну, пожалуйста, дуслар белән чыгабыз, без бит инде анда озак кына түгел диген. Сиңа 12 яшь.
12 яшь. Син нәрсәдер уйлап чыгарасың, нәрсәдер нитәсең, бу чыгып китәсең инде. Әни Кү- Күрше ахыры Алмаз беренче пачка тәмәке сатып алган. Сине тар- сине тартып карыйсы килә аның белән бергә аны. чиктә. Ну, алай дип булмый бит инде. Алай дип булмый. Әйе. Шуңа күрә нәрсәдер уйлап чыгарасың. Әйе.
Әйе. Ну, гомумән, м, каяндыр нәрсәдер сорап китү, ул бит инде менә Уйлыйсың, кечкенә чакта, эй, менә зур үскәч беркемнән сорамаячакмын, рәхәтләнеп тотам да китәм дип инде. Клубка да чыгам, фәлән тегән менән китәм дип. Әйе. Үсеп җиткәч хатын килеп чыга диләр. Аннар хатын килеп чыга, хатыннан сорау кирәк. Аннар соң эштә начальник. Вот шундый чаралар килеп чыга, шундый шундый моментлар, мизгелләр килеп чыга. Һәм э, уларда инде безнең шалтыратучыбыз да Биредә икән. Шортларын аңлатам хәзер. Э, биредә безнең э, завод начальнигы, завод директоры һәм аның янына килә аның эшчесе отгул сорарга. Әйе, отгул сорарга, ләкин ул нинди сәбәп белән отгул алырга икәнлеген белми. Ә менә шушы, нәкъ менә шушы сәбәпләрне безгә шалтыраткан ярдәмчебез әйтәчәк. Әйдәгез, шәп карыйк. Булды менә хәзер башлап җибәрсәк тә була инде. Син әйдә менә начальник буласың. Мин инде заводта эшләгән кеше буларак инде обычный менә э, завод эшчесе. Синнән кереп хәзер отгул сорыйчакмын. Эшмәкәр.
Син эшмәкәр.
Эшмәкәр минем 500 кеше эшли миңа. Минем елына оборотларым 400 миллион. Бер 2000-3000 кеше эшли.

Отгул бирә алмассыз микән, миңа бик мөхим эшләрем бар иде. Ну, Рәмис!
Ну, Рәмис, аңла инде син мине, Рәмис! Ну, ничек инде, нинди отгул инде ул, ә? Өч тапкыр бит инде, өч тапкыр! Ул, ул әле бүген генә өч тапкыр кердең син миңа отгул сорарга. Ну, мин сиңа, ну, ну, ничек, ну, ну, ни, нәрсә, ну, нәрсәгә, ни, нинди сәбәп? Ну, сәбәбе бик, ну, ул инде аның сәбәбе, теге, уважительный сәбәп бар.

Ниченче класны бетерде ди? Дүртенче класс.
Дүртенче классны бетерде.
Менә иртәгә шул Бәй, выпускной. башлангычдан выпускной буламыни ул? Башлангыч класстан выпускной буламыни ул дип сорый.
Әйе, була э, лицейда укый. Лицейда укый бит ул минем. Минем төсле башлы бит ул. Мин аны- би- минем стапалар буенча китә аннары монда. Сез- Әле сезнең астыгызда эшличәк ул монда тоже электрик булып. Как раз менә шул лицейны Алла бирсә менә шул дүртенче классны бетереп инде выпускнойларын уздырып җибәрсәк. Ярар, иртәгә отгул бирәсе булыр инде сиңа алай булгач. Но бер шарт белән. Әйе, тыңлыйм, Шамил Кызың мәктәп Закирович. бетергәч, безгә эшкә керә. Ва, Безусловно, вообще, сразу. И болыкта аннан соң егетләргә миннән сәлам әйтерсең. Давай, пока. Менә бит, менә бит! Менә бик Ничек шәп! күңелле килеп чыкты, әйе, бик. Әйе. Рәхмәт Радио- безнең шалтырат. Туш, шалтыратучыларыбызга әйтеп бетердем. Әйе, флоу, синдәге флоу, малай, миндә күңелемдә плоу, әйдә, ух. Юк, чыннан да, менә шулай итеп радио тыңлаучылар белән бер аралашып алу ни тора бит, ә? И, ярдәм иттеләр. И, гомумән әйткәндә, менә шундый кызыклы сәбәпләр уйлап чыгарырга әйтергә, гомумән, бер Безнең караучылар бит менә шушы безнең инде хикәябезне менә любой якка борып җибәрә ала. Шуңа күрә шалтыратыгыз, бик кызык әйбер, рәхәт, күңел ачабыз бергә. Әйе, һәм нәкъ менә шушы сәхифәдә күрәбез дә инде без кем эштән ешрак качканын, кем сәбәп, кем яхшы сәбәпләр уйлап тапканын. Шалтыратыгыз, бергә күңелле бит. Рәхмәт.
Малай ничек уйлап чыгара, әйме? Бу безнең шалтыратучы. Шалтыратучы булды.
Без аны белән таныштырмадык.
Аның исеме ничек булды соң әле? Ул Дилияр исемле булды. Дилияр молодец.
Дилияр бик зур рәхмәт сиңа шундый кызыклы.
Әллә квнчик булды ул. Әллә белмим ул нәрсәдер, ну бик шаян малай. Э, ну, әзерәк суза, конечно. Молодец, молодец. Юк, зур рәхмәт, чыннан да бик күңелле булды. Менә, менә хәзер белдегез инде, ничек менә эштән, менә җиңел җибәрде бит. Начальник. Җиң- Җиңел булды вообще. Я сәбәбен чынлап җитди сәбәп уйлап табарга кирәк. Я булмаса җүләр сәбәбе, әйме? Җүләр сәбәпләрне күп итеп уйлап тапсаң, ул сине үзең җүләр дип Ну, менә- э, больничныйга җибәрергә мөмкин. Дөресен генә әйткәндә, м, ул эш- эштән булсынмы, каян булсынмы, миңа ка- миңа калса, дөресен әйтергә кирәк.

Килә шул.
Һәрбер җомга җиткән саен барасы килә. Җәй бит.
Җәйдә эх, рәхәт инде, рәхәт. Тирлисең рәхәтләнеп, футболкалар чылана. Футболкаларны еш алыштырырга кирәк, киемнәрне алыштырырга кирәк. Рәхәтләнеп сасып йөрисең. Әнә Фаилдә әнә уже футболкасы чылана башлаган. Футболканы атлап төшкән Фаил, футболканы алыштырырга кирәк. Футболкаларны еш алмаштырып торырга кирәк. Кайдан аласың микән футболкаларыңны? Футболкаларны
еш алмаштыру мөмкинлеге булсын өчен алар инде бик кулай бәядә булырга тиеш әйме беренчедән югары сыйфатта югары сыйфатлы һәм кирәкле принтлар белән булырга тиеш үзеңә нинди нинди стиль эшлисең син үзеңә үзең стилист була аласың әй кирәкле принтлар белән булырга тиеш шул әрәмисә син беләсеңме кайда менә шундый футболкалар алырга була мин менә ә мин беләм Мин ул җирдән кружкалар да сатып алганым бар. Анда кружкалар да бар. Әйе, әрсез лаборатория дип язылган. Әрсез лабораториядә. Кайда микән? Үзең җаның нинди телиш.
Әйтәм аны мин берсендә Ломжа э, сәүдә үзәгендә йөргәндә, мин әйтәм, нинди ни микән бу? Чиратта тора кеше, мин әйтәм, нәрсә эзлиләр микән анда? Шул әрсез булган икән. Үземдә кызыксынам, бер ике сәгать чират торганым бар анда. Әле 6 офис, мин әйтәм, бу Ломжаның 6 офисында ниндидер Миңгә күрдем аны, цумга кергән идем. Тегенә Балансиагага вообще бер кеше чиратта юк. Ә монда әле җыелганнар бер 300, 400 кеше тора. Монсы инде төш сөйләмә яра. Галәмәт анда. Җәмә, тагын бер җырга бүленеп алыйк инде. Тагын бер матур җәй турында җыр бар бит инде безнең, әйбит. Чик дип әйтим, тагын бер мохит өсти торган, кәеф өсти торган. Җәй көне бит инде туган якка кайтасы килә, авылга кайтасы килә рәхәтләнеп. Әлбәттә, әлбәттә.
Шуңа күрә тагын бер матур артистыбыздан әйдәгез әле тагын бер матур җыр ишетеп алыйк әле. Рамил Закиров Туган як, Гөлфия Шакирова сүзләре, Айнур Шарапов музыкасы, Туган як. Әйдәгез. Бик матур җырчы, әйбәт җырлый. Әйдәгез, тыңлап китәбез. Киттек. Туган якка юл тот. Тамыр тулын якту. Син дә үзең тыңламадың.
Ул җыр түгел бит ул, ул җыр түгел бит ул. Хөрмәтле дуслар, менә инде сезнең белән мин дә бүген генә Рамилне җырчы икәнне белдем.
Талантлы егет җырлый инде. Бүген Алла бирса, тапшыру бетү белән сразу туры Оалга кайтып китә менә. О, нишлисең авылда?
Менә нишлисең дигәч, эш сүзе килеп чыккач, кайтасы килми башлады сразу. Кайтмасын, наверное. Өйгә кайт, өйгә кайтып, квартирага гына кондиционер астына ятырмын, наверное. Кайтып лайт бер күрә карап аласы килә дә, и чыгып таясы килә сразу. Авылымны сагындым, яратам бик авылымны диясең, диванда Әйе. ятасың. Ну, хәзер, телевизор каршында. хәзер дә андый бер сирәк инде дөресен әйткәндә, бакчалар да кимеде бит инде. Авылның мышлениесе үзгәрү, ул бакча, менә бәрәңге бакчасында печән ур, печән участогы артканнан, менә тизрәк теге Әйе. моннан киселгән уже кергән печән Әйе. тотканнар, монда уже уже печән артканнар, монда әз генә калган, яшь кергән печән басып бара икән, значит, все, кергән генә уже, не. Әйе, скоро, скоро шәһәрдә китүлек мангальный зонада мунча гына калачак. Шуның белән. Безнең дә менә ул буквально узган елмы или ике ел элек микән бәрәңге бакчасы ниһаять тулысынча бетте. Менә бетте. Менә син әйттең дә теге. Кибеттән аласыз башта, бәрәңгене.
Әйе, башта бер өлешенә чәчтеләр газон, аннан соң икенче өлешенә, аннан соң өченче. Аннан чөнки кайтучылар, булышучылар, утыртучылар юк. Теге бу теге мактанып әйтә торган сүз түгел инде бу киресенчә теге кызганыч әйбер өчен кайтып булышучылар юк ну шуңа да карамастан дөньясы бар бит ну аны чөнки кибеткә барып сатып алу күпкә юньрәк һәм вакытын да сарыф итми ләкин ничек кенә булмасын менә бу авыл хатирәләре барыбер кала шул җәй көне шуңа күрә авылга кайтырга тырышыгыз җәмәгать ничек кенә булса да менә үзең әйтмешли Шул бер шашлык кыздырып, рәхәтләнеп мунча кереп, Әлбәттә инде, әти-әниләрне күреп кайтырга ул бит иң беренчедән алар өчен, аларга рәхәт. Алар безне күреп. Күңелләрен күреп.
Бердә булмаса аларга шалтыратып әйтсәң дә бит теге бәрәңге аларга кайтырга кирәк түгелме соң дисәң дә ул сиңа Ну, хоть не может, конечно.
Анда бүтән вариант юк.
Хоть бы дигән вариант бик, ну, булмастыр мөгаен. Шул бәрәңге беткән вакытта гына булса андый вариант. Бе бәрәңге беткән беләсең икән, әйт. Бәрәңге утыртырга кайтырга кирәк. Ә без бит тоже хәйләкәр. Теге бәрәңге булган вакытта алай торып звонить сорамыйсың, без бит аны беләбез бәрәңгене беткән, шуңа күрә звонить сораган буласың. Аны теге оныткансың, имеш. Я погоданы алдан карап яңгыр буласын белеп. Әйе, әйе. Яни карале, бәрәңге туртырга кайтыйммы? Соң улым, теге елны бетратак бит инде бәрәңге бакчасын дип. Туган якка, туган авылга күңелне, э, юлны онытмый һәм күңеле бездә дә шул авылга илтә торган сукмакларны э, печән белән бастырмый әле андагы сукмаклар да теге онытылмасын. Күңелебездә дә, э, эшебездә дә, гомумән тормышыбызда да авылга, авылдан һәм авылга береккәнлегебезне онытмыйк әле. шундый э, фикердә миңа калса эфирны йомгакларга да мөмкиндер әлбәттә йомгаклыйсы килә инде бер матур җыр белән әйдә әле бер матур җыр ул да булса рамил закиров башкаруында яратта мин менә рамил закиров башкаруында әйбәт җыр әйбәт җыр менә әйбәт җыр белән без аны рамил закиров рамил закиров сүзләре